Espantat de primièr, Javiò, de bacos sur dos semèstres de ruta. Èron los bacos de l'estiu, aquelos que passon l'estiu a la montanha. Avion escapat al pastre e dins la nèia. Avion fait davalat de trenta quilomèstres, jamai paidús aviò vist un truquet atal. e tres o quatre autou fulminau aquí sus la rota, hein, que podion pas passar dempèi un quart d'ora, començavan a se calfar los automobilistas, hein. Me las bacos èron arrestados aquí, si, si bojava, boirèvan solament la coga. E nosautres, e pas aire, hègen d'aquí a pujat sus la barrièra o l'aire trufèt agachant la còu e rigolant. Lo catissau o, encara o mai, lo tutís, lo qu'èron pegats sus la rota. E lo Marcèl, un estudiant qu'avió logat l'apartament de baish per los vacances, arribèt intrigat per los de Glaçó e, quand vesèt aquò, s'escridèt, Mès, nom de Déu! Podes pas faire que quand me fa partir aquelos baco que fai un embotelhatge del diable. Oh oh oh. E ben, vaisí, i diguèron, vaisí tu. E aquel Marcello, petitos lunetos d'intellectual, lo pel long e un short sin camisa, es un bravo tipo, mès un pauc a cotat de sos esperdenhos, eh. E i avió un piquet, sus un piquet, i avió un peió de mantel amb un capèl traucat, doblidat de pei de tene, e la Fifino i diet, tè, prenèt d'aquel mantel, aquel capèl e amb aquel pal fasèt fugir aquelos bacon per veser si podètz. E l'autre le fasquèc, lo Marcel le fasquèc, se vestís de de los pèirs, coma aquò semblava mai a un peiròt qu'a un pastre, dubridèc lo portai e se fotèc a cridar e a faire de molinets ambe lo baston. Mès aquelos bacos de la montanha son pas coma aquelos del vilatge, son un pauc salvatges. Se fotèron una galopada de totis costats, mès demorèron totjorn sus la rota. Cresi qu'aviá un pauc paur lo Marcèl, èra un pauc plan corajós. S'avançèt, mès pas tròp. Ero fai per èsser pastre coma ieu, per veire-li tot. Ò, pas res a far, las vacas se sortisson d'un costat pe, per anar d'un autre costat, me rebront tojorn sur la rota. E lo paure Marcèl posquèt pas degatjar un camin per las autò. Ben, que cresetz, eh? On s'improvisa pas pastre, eh? Es un mestièr, pastre, eh! Alavetz, los automobilistas devenguèron rabiós. Mas quel con aquel vaquèr! Paure amòri! Es pas possible d'èstre bèstia coma aquò! Un sucat, mal agit, innocent del cap, bastard, con de la luna, coió de caracanhèro! Encaire vos en passi! Lo Marcèl fasiá lo que podiá, se'n donava, sas, Il sujet de la camisa, me fait la camisa, nous n'avions pas de camisa, mais desgratgèt un, un pòl la ruta e un autò poguèt arribar a son costat a me dedin, una femna endimenchada. E un obaco s'aprosquèt de la finèstra e a meson mur a vinzent dimestre de lo nas de la femna que se fotèc a cridar com si ne l'escanava. Lo Morcèl fasquèt fugir a còp de pala aquelo barco, se n'anèc aquelo barco. E alavetz la fèna dobridèc la finèstra de la votura e didec al Marcèl, Conò! L'autro que se fasió cagar de pei un moment per rendre servici, ne'n tombèt un. Un que roman que toti los autres automobilisti i li èri un mot gentil en pensant, Ei du con, as pas inventat l'aigo caudo? O simplet, farió mió d'anar a la pèsca que de gardar los barcos! Pauvre Marcèl, èra estabosit, estranzit, malaut! Era un pòc longa la detento, eh? Me la fotro, reprenguèt. Devenguèt roge coma un còc, la cara encabulhada. Se vegeu que qu'aviu pas igratilhat los agasit. Qu'una banda de putassiers, aqueles automolites, si n'agafi un, le vèu esclafar. E justament. Una Fiat 500 arribavo trinco tranco e li clapsonet perque perque se sortissiu del mièg de la ruta e que'm passet a son costat lo tir furiós e i plantèc un còp de baston sul capó. Ola ola, mas coman se passejo! Lo conductor s'arrèsta, se desplega de sensa pichon otò, era un tipo de dos mèstres, carrat d'espauda, lo pèl cort e emborrasso que cride, Hebe! Es caduc aquel jove? A vegut un còp? O es l'innocent del vilatge? Ho, ho! Lo Marcel s'èra salvat coma una lèbre. E lo grand tipe, o semblava pas dolent, èra un rigolard, un gadal. La, la Fifino l'entreprenèc e i racontèt tota l'istòria e, e l'invitèt a prendre un pastís a l'ostal. E tot aquò finalament Bon, ça dubèt plan amb de rigoladisme. Quand s'an anèt, l'òme me dièt, Fa pas res, eh? Vòstre imitacion de Pastre es un pauc con. E aquela istòria se se passèt ja i a trinta ans benèu, eh? E de depèi, lo Marcèl a fach son camin, eh? A passat un doctorat de de geologia E Aro es un des plus grands especialistes dins una disciplina ben un tant complicat que me'n repelis pas lo nom. Coma que on pòt èstre un savant e pas èsser fotut de se far escotar per un obaco.